Hello semua subscriber YouTube channel Panggau Libau. Nama berita kita wai? Aku pesampi kita gerai, pesampi kita senang, pesampi kita lantang. Awak kita boleh semampai follow ngau support channel admin tu au. Ya, selamat bertemu baru bala fan ngau semua bala subscriber YouTube channel Panggau Libau. Sapa lagi enti ukai bujang pagari ni pia ya. Jadi ke sekali tu, admin kita tu deka mai kita berkenang ke baru siti topik ti kala angat tau ke kala viral empai lama ba Facebook pasal Penam Batu dua puluh tujuh, Jalai Bintulu Miri angus enda temu pun enggau enda temu punca iya. Nya. Nemu kita semua enda nama tiko admin tu enda. Lalu ari nya bisi mega admin upload video bekenang ke pasal ketino nya pasal pendam tu deh. Tentu kita udah meda enda. Nyadi tu tampur enggau ba renggat kedua. Tang enda sama orang ke empu info enda sama orang ke empu jerita. Nyadi terima kasih ngagai semua kita ke udah meda uh, misteri pendam minggu batu 27 jalan Miri Bintulu ya ke dipos admin pai lama cukup manah masa sambutan ya dia tu uh, lima hari udah admin ngepost ya Hari kelima udah manggai ngagai dua puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh empat iku orang udah meda, enggau seratus lima puluh tujuh orang udah komen, enggau seribu tujuh puluh satu iku orang udah like, enggau tiga puluh dua iku orang dislike. Okey, terima kasih hau. Jadi, bah sekali tu, part kedua tu anaklah kitai. Nyin udah dua puluh enam ribu deh. Tu ila meh ugi kitai meda iya ila. Orat ke sampai ke tiga empat puluh lima puluh ribu iko nya meda iya meh nya ko deh. Nyadi pa satu nya ti bisi ditusi penyadi kitai ko benama SJ ari Bintulu au. Maya sida kia benung maya iya pendam angus mai semasa nya. Lalu nusi ke penyelai ti kala udah nyadi di asai ke iya enggau semua orang ke semak diau ba gunturung dia. Okay. Tang. Ba video kitai ke sekali tu. Iya nya lain agi au. Lain agi cerita iya. Okey. Admin deka nusi tauka bekunsi enggau kita semua kisah tauka jerita lebuh maya orang bisi kia maya malam nya mega maya pendam nya udah mujur dipadamka buma kira-kira iya urung pukul tujuh setengah malam. Lalu, bisi sida sekeda kia ngabas pendam nya. Datai ba pendam nya, Kira urung-urung pukul lapan malam, maya nya meh jerita seram tu lalu start tauka belabuh nyadi. Tang, sebedau nya, admin deka madah ngagai semua kita ti bisi madah video tu, nyadi info tu diulih admin ari siku orang ke meri tauka mina meri sereta madah ngagai admin nama iya iya nya Doom. Admin enda nemu tu amai nama iya tauka ukai, tang iya enggai madahka diri. Nama iya semina dukung majak dipelah ngagai Adam Min. Nyadi asal iya tu sigi asal ari Bintulu diau ba sebauh dia. Sida tu pen sama baka sida ke bukai mega ti lebuh maya bisi orang rabat tauka orang mati deh. Bangkai niang nya sigi dianjung ngagai penam pinggu kia laban ke datai jalai kerita laban ke ulih tengah jalai tambah mega nyamai banjung ke niang baka nya ke tadi au. Nyadi menyadi, aku meri terima kasih mayuh agi nuan laban udah bekonnsika jerita tauka kisah kita sebuat ke bisi ngabas pendam kia maya pendam nya udah mujur dipadamka api ari nya deh lalu bisi ngasaika utai ti nyelai nyadi lebuh kita datai ba dia ari nyau ke mega kita mega bisi ditundi utai lebuh kita ke kia ari nya ok ka nemu nama jerita tu legi ingat kita semua anang guai skip video tu au. Nyadi aku lalu nusi kitai semua au ambi enda jauh ngelimpang. Nyadi baka tu ke cerita ti bisi dikuzi ke menyadi kitai tu entu ngagai bala semua peningau. Duduk jenuh dulu kita aku nusi kitai. Tang sebedau nya aku nusi kita nyerita. Tang kita mesti subscribe channel aku. Ha kenya adil ya au. Win-win situation au. Aku nusi kita cerita. Siapa ke udah subscribe, subscribe. Siapa ke udah subscribe, share au. Okey. Nyadi pengudah bekau ke begau ba Facebook sehari nya le. Sida sebuat dom tu deh bisi share tauka bekunsi gambar penam minggu ba Batu dua puluh tujuh Jalai Bintulu Miri ti kena tinggal penusah angus ari nya deh. Sida dom sebuat tu alu betesau ngagai pangan diri ba sebelah WhatsApp ba sebelah WhatsApp deh madahka penam endur alai sida nombak ke niang petunggal sida suba ke mati sidin suba maya taun dua ribu lima suba bisi kena tinggal penusah angus ba penam din tang Sida sebuat sama enda nemu sekalika pendam nia nya bisi kena rampit api tauka sekalika nya enda kena. Nyadi sida tadi sama enda nemu laban alu nadai udah ngabas kin deh. Tang meh ngai nyadi ngabas makan-makan jam laban ke sida bela gawa magang nganti pangan diri sama bela udah temu gawa baru nyamai sereta ngelawa pendam kin. Pia ke runding bala sida tadi. Tambah mega laban enda nyamai ga enti sida iya enda ngabas kin laban ke bisi pendam niang ti danjung kin suba deh. Nya utai ti ka dabas sida tu tadi. Kira kia urung nya jam udah manggai ngagai pukul lapan malam. Kitai ga nemu neh pemetang pukul lapan malam nya. Hal dia meh sida dum sebuat tu tadi pan lalu sama mupuk berangkat ari rumah. Laban ke betemu dulu sebedau nurun kin tadi deh. Laban tubuh ke umas iya pemayuh, dia di sida alu bebagi ngena dua buah kerita. Laban ke jalai manah, Pejalai pet enda ke nentu jauh endar laban ke bekerita deh. Uh, kekira ke sebatang insap nya mai tadi. Dia sida sebut penalu datai ba pendam ka telawa sida nya tadi. Tak ke kumai kita pedam pen, tak ke kumai kita pedam minggu. Jam ayahnya pan udah mega nunjuk ngagai pukul 8 setengah malam. Pendam sigi udah sunyi. Laban sida ti udah dulu ngabas pendam tadi deh bela udah mulai kediri magang deh. Nyadi sida madik kitai SJ nyin suba agi siang ngabas kia nemu ke ingat kita jerita nyin suba tang sida dum tu udah malam ngabas kia aya kitai deka nemu kisah sida tu legi enda sebakau. Aa jam pen udah pukul lapan setengah malam sida dum sebuat pen udah ka datai udah magang-magang serta sida iya bela mensut kediri ari kerita dia sida enda memukai wai beperening ke pangan diri. Ni nemu kita nama kebuah sida bela perengah pangan diri? Sida bela sama tekenyit laban sida bela sama ngasaika maya nya bulu pegu sida iya sama bela nyerengat wai nyu nyeregu bulu pegu sida iya ni sekeda kena entu naka yang tadi deh alu seh sengaja ngaga diri murus pegu deh laban ke bela sama ngai belara ke pangan diri deh laban ti ba pendam ukai nyetok meh jaku ba pendam. Haa maya nya. Angin pen lalu belubah seranya ti diasai ke sida dia nyengilu ke isi nyentuk ke tulang kin asai ia. Puput angin baka nemu naruai nyambut penatai sida dum sebuat tu malam nya deh. Ngasai ke utai nyelai nyadi baka nya sida ke tuai lalu ngelimpang ke jaku alu bebai meh tadi sama ngabas pendam niang betunggal kin ke bisi ba dalam tin deh. Sida ke bukai pan nadai ga mayuh bantah, nadai ga mayuh jaku. Bela nyaut au magang. Tang, penusah sida sebuat maya ke ngabas pendam niang petunggal sida nya tadi deh. Sida tu sama enda bebai ke pichit ari rumah. Ne, baka ni meh ka ku ka bejalai ke dalam babas, enda bai ke pichit kena betenggau ke jalai. Nama kena nenggau jalai lagi deh. Atai ii dah kakung. Ka bejalai dalam babas nah meh picit. Anang ke nya nyukap jalai dalam anang ke nya nyukap jalai ngelawa pendam. Eeh parai ke dayak sida itu ah. Tang taja pia sida sebuat entadi bela betenggau ngena lampu picit telipun rimpu. Nya ke dik ke nyadi ke testa dikena sida tadi deh kena nenggau jalai. Nyadi enggau madik kitai dum tu tadi. Sigi bisi mai pichet pala iya ari rumah tadi laban ngadang diri bejalai ba dalam babas nya meh tadi. Tang mengah nyadi meda garap siti aja pichet iya pia ya. Tang pichet dom nya tadi enda tentu terang ngiga engka enda chukup chas tadi. Aa pulai ke jerita kitai tu tadi. Dia dedung enggau apai petunggal inya tadi deh. Lalu belabuh mupuk bejalai dulu ke dalam pendam sida kin deh orang bukai entu di magang. Nyadi Dum tu tadi enda nemu kaban iya siku udah agi nya tadi. Enda nitih ke iya ari belakang. Nya, nya ke sebengkah sida itu. Udah start tu ari pun sida itu udah start kisah sida itu. Tang kumbai Dum tu tadi iya tu nitih ari belakang. Nya tadi laban kaban inya tadi nyu limpang ke mih ke tisi dulu deh enda lama. Nya ke Dum tu enda nemu ke iya nyunak nitih ari belakang agi. Nyadi kaban tadi ba ke madah enggi Dum yang iya tu tadi limpang ke mik ketisi enda lama. Nama deh Dum tu tadi sigi mati mati idup mih ngumbai kaban nya tadi bisi ngentudi ari belakang deh. Bejalai mih sida entadi lalu ngelawa pendam niang kin. Datai ba din, pemuan sekedi tenggau tenggau peda peda sida iya sebuat. Nasib endar ga pendam niang nya tenda angus empa api. enda kena rampil. Api ke balat mauk entadi enda datai bedia leh tang sempat dipadamka bomba enggau jampat. Tang, enti bomba enda jampat datai lemai tadi madamka api nya deh. Iya pun peraba ke aku nadai entu selamat utai nya dia enda pia iya. Kitai ga nemu api deh enti iya udah nyerarai bukai ulih tagang agi anang enti debei angin nya nyadi agi. Meda pendam niang selamat nadai apa nama endang agi baka selama dia besidai tadi deh kelebih-lebih agi dua menua upai petunggang tadi lalu sama bebaik oi ngupas pendam niang nya laban ke balat enda repa oi laban rumput lalang ti nyau udah tinggi lalu ngujung ke pedih enda deka bejalai ba sebelah ti isi pendam niang tadi. Dia maya seduai deka belabuh nebas uh, Dia maya seduai deka belabuh nebas utai nya dia Dia deh madi kita dum tuai Tak lu bisi ngerimas pening nya mimi uh. Tak asai ke bisi ninga bunyi orang indu nyabak Pei Tang nak temu hari ni penatai uh. Bunyi nya nak ingar bunyi tang asai ke bisi ninga pening lebuh maya kedai Lebuh maya ke dibai puput ke angin malam nya deh. Aa kekadang tadi amba pas ga dinga iya. Kekadang ga tadi nadai entu dinga ga tang kadang-kadang tadi jelas endar ga nya dinga bunyi orang nyabak nya tadi. Tang enda ulih disadang iya rindi penatai bunyi nya tadi laban ti bei angin bepusing ba dia tadi. Nyadi Enda medi kitai dum tu entu peduli ke bunyi nya deh. Nyadi, iya bejangka ke nya semina salah dinga iya aja laban ke enggai ngerunding utai ti meh macham deh. Udah nya tadi, bisi siti utai ti ngasuh ati dum nguapai petunggal inya Iran mimit wai. Laban maya ke nebas utai nya dia tadi, dia dum lalu merening apai petunggal inya. Enggau nyawa ti enda inggar Dum nanya apai Petunggal iya nya tadi wai. Aya, ku iya. Bisi udah nyu embau angus deh aya. Pia ku Dum wai nanya aya en tadi. Aya en tadi mina ngilik kepala aja lalu jari iya tadi majak meda ba sutai nya dia sambil bela sama bekunsi ke pancar pichit ti bisi ba pala Dum en tadi deh enggau lampu pichit sida ke bukai ngena telefon tadi deh. Udah nya tadi, aya nya baka kena peduli ke iya ga. Udah ngilik kepala, aya nya lalu majak ke ba stand dia. Dia mati dum belabuh iran laban ari pun tadi iya datai dia deh nyentu aku udah lama dia mimit nadai meh iya nyium bau angus tauka bau utai ke udah bakau tunu, bakau babas, bakau rumput angus dia. Ti selama tu ti kitai nunu mai deh, ku madah kita. Anang ka sejam dua jam api ke udah padam. Semalam-malam nyentuk ke sehari pegila agi meh bau angus nya lekat ba dia ne ulih sium kitai. Nya pia iya, tang meh malam nya Idung Dung tak narai nyium utai ti bau angus. Iran ati ba senentang nya. Ngagai agi antu nanya bala sida ke bukai ntadi ngaika mayuh-mayuh ti lara deh. Nya iya lalu ngetu enda lama ai. Perunding sereta Iran ke ba pendam nya baka ke enda angus ketegal nadai udah nyumbau angus. Tang ribut semampai puput nunga sida iya kia enda patut ga angin nadai mai asap mimit ngagai sida iya kia tadi deh. Dia medum ngasai ke utai nyelai baka nya dia deh sekali da agi bulu pegu dum nyerugu. Nama meh utai ngenyadi tu. Pia ku Dua Wain betalai kediri dalam ati. Aa enda lama udah nya, telipun Dua Empan Lalum munyi ba dalam biak sandik ti tangkin iya ba punggung. Sekali nyata meda, kaban ke dikumbai iya benung nitihka iya ari belakang nya tadi kelimpang ke mei tadi deh ta telipun ngagai iya. Meda kaban nya telipun, dia iya lalu jampat ke gining nguji beratika sida ke sama ba dia deh nyangka kaban nya tadi semina nundi iya aja, call iya aja. Nya ke tadi. Sekali pemuas deka merening sereta berati ba sida ke dia deh. Dia deh Dum enta nadai tepeda kaban deka telipon nya tadi ah enggau sida iya dia maya nya. Meda baka nya Dum pan lalu berumban weh ngangkat ka telipon kaban nya tadi deh ngai ke padang. Dum pan lalu bejaku Ah hello ko Dum. Nama aku ngasai ta bisi di entudi aku tadi nitih aku bejalai ari belakang tadi deh. Dinga ku bunyi serap kaki dek bejalai tadi entudi aku. Pia ku dung weh. Haa ninga bunyi nya tadi kaban neh palu nyaut. Nadai aku entudi nitih ke di tadi deh. Eeh aku kemi limbang enda lama ngudah ke tembu kemi sekali peda aku seduai dia aya agi semak ba jalai dia baka nganti aku tembu nang kebut duai dia enda bedau bejalai nya baru aku nitih ke seduai dia nya perlu kitai tiga sama bejalai aa ninga kaban dia nyaut munyi nya dia dom lalu berumban nah nya weh laban dia madah ke diri nitih ke dom enggau aya petunggal sida iya dom pelalu nanya baru. Nai, dini indi Datuk deh? Pia ku Dum weh, nanya ngaul jaku ti irau sereta belabuh tusah ati deh laban kaban nya nyak madahka diri nitih ke seduai iya. Tang nadai ke dipeda begulai enggau sida sebuat dia maya nya. Ninga nyawa Dum nyu ingar sereta irau pejaku dalam telipon, dia deh aya enggau sida ke bukai pan lalu ngetu betebas ke utai dia. Lalu sama enda engkeretik weh enda munyi magang deh bela ngetu jenuh magang gawa. Laban sida nyau sama nemu. Kaban sida siku da agi lelaki nadai bejalai sesinggang nitih ke sida iya sama bejalai kia tadi pengudah ninga dum ke bejaku dalam telefon tadi nya. Ati sida pan sama bela irau ai. Sama bela tusah ati magang sida iya. Dia dek kaban iya tadi penyaut baru. Ndai ditu aku benung ngetu ditu aku. Laban seduai dek aya makin lama makin nyau makin lama makin narit peda aku pejalai tadi lalu laju ninggal ka aku. Kangau ka aku enda ke dek malik tadi. Nya alai aku enda nemu kini ke tunga seduai dek. Nya maku telipon dek tu. Pia ko kaban iya awai. Ninga nya pia tadi, Dum pun lalu ngasuh kaban iya tadi pansup jalai besai. Ambi nyamai agi iya nemu ngiga jalai sereta tunga kereta sirai parking tadi deh. Pia ko reti Dum iya tadi madah kaban iya. Ninga nya tadi kaban iya perlu madah baru. Hei, uji tinjau ke di lampu picit di ke atas kin. Ambi nyamai aku meda lagi, ko kaban iya awai. Ninga pia, Dum lalu nuatka pichit iya ke tunga ke langit kin. Udah entadi Dum pun bejaku baru. Nah, bisi ti meda api pichit ku tu, ko Dum. Bendar kaban iya tadi nilik kiwa nilik kanan palik ke atas nadai ga iya meda api pichit tenggau rak ke atas. Ni, nama ku nadai meda api pichit di re? Pia ko kaban iya weh. Aa ninga nya tadi dum kalu madah baru. Ti pia nikal baru deh ngagi jalai di nya ke tengah nya tadi nya ngagi jalai besaikin. Ami nyamai deh meda pi pejit aku tu legi deh. Pia ko dum weh madah ngagi kaban iya nya. Ninga dum ngasuh iya pulai ke jalai besai dia deh kaban tadi lalu belawa. Bebelawa anak uduk nya meh tadi nemu ke tak reti ne tadi neh bebelawa meh mimit ke nya. Pengudah iya datai bejalai besai dia kaban dom tadi baru bisi peda ke api picit dom ti tenggau ke atas sambil dayun ke kiba dayun ke kanan ga ambi kaban iya tadi bisi nyangka nyangka kaban tadi bisi semak dia ulih meda api picit ke dayun ke nya tadi deh. Udah nya tadi baru kaban iya bisi meda api picit nya tadi. Ah, nyin ya. Ha bisi-bisi ku meda, ko kaban nya. Tan ke pichit deh nya ambi nyamai aku ngelawa ke legi. Pio kaban nya weh madah ngi dum. Deh deh dum lalu ngasoh kaban tadi ngelawa api pichit e nya. Kaban perlu nitih ke jalai nya tadi ke di tengah sida dum mula-mula tadi deh sambil betenggau ngena lempu pichit aja. Datai kaban nya bedin, baru sida dua enggau sida ke bukai enteri senang sereta lantang ati laban kaban nya udah temu ke endur sida iya nya dia. A dipandak kitai jerita tu. Temu meh pengawa sida ke ngupas pendam niang petunggal sida ke mati sidi nya tadi, dia sida pan lalu sama mulai kediri ngagai jalai besai sereta ngelawa paking kereta sida tadi deh. Sida sebuat nadai entu mayuh jaku. Malam nya, laban ke bekau utai ti udah nyadi nya tadi deh, datai ba kerita diri empu lalu bebagi tubuh lalu nyau mulai ke diri ke rumah. Datai ba rumah din baru sida becerita ke utai ti nyelai nyadi nya tadi. Nyadi bala peninga ulih kita nangkap utai ke aku nemu kita nama ti ke nyadi dalam cerita tu. Ke satu, Dum tu tadi bisi ninga bunyi indu nyabak tang enda temu ari ni penatai. Uji kita pikir, kerita sida semina dua ngagai kerita orang bukai. Bah, sapa ke agi kerita bukai deh, sapa orang bukai dia deh ke nyabak ne tadi deh. Ha pia yak tadi au. Kedua, dum nadai nyium bau angus, mimit pan nadai nyium bau angus taja pan ribut nya malam nya bepuput nguing agi sida yak kiau. Ketiga, kaban sida nya tadi salah orang titih, salah orang kelala. Weh, parai wai. Eh, ya ke tengah malam. Ni, hidup dek. Nasib eh telefon, ti nak telefon. Kelan jauh lagi kesat dek. Nyeh. Jadi bala peninga semua nyerita penam batu 27 tu dai lengka aku naka tu dulu au laban naka tu aja kedi tu si madik kita ke benam batu tu tadi tu. Jadi tu kisah cerita sida ya malam nya tu. Jadi aku ngarap kita enti kita bisi cerita ke bukai ti sama baka ngudum tu enti kita ka berkongsi enggau aku kita tau whatsapp aku au ba nombor telefon besingkah ku ba ruang deskripsyen dia Ila aku nusika sereta aku nyampaika kati menya cherita kita nya ba channel aku ditu au. Nyadi terima kasih sekali agi agi ngagai nuan madi dum lebuh udah berkongsi cherita nuan tu cukup manah amat rindu amat aku ninga rindu amat aku macha laban menyuk aku tadi aku empu ke taja pen semak ba menua bintulu dia aku pun enda nemu dia bisi pendam besai. Nyau semadi ke betusi-betusi becerita-cerita semadi ke hotel Vera Barrel empai lama tu baru aku nemu tu. Bukan mina aku aja dah. Orang bukai pun berkenyak magang baru nemu cerita tu amai bisi nyadi. Ya, nyaja dulu hari aku admin channel Pangau Libau inyak bujang pagari bertemu baru kita bervideo ti deka datai. Anak ninga subscribe channel tu, anak ninga Udah meda like comment au. Betemu baru kita ba video ke ka datai au. Bye bye.